So, fi 'di dechre yym cyfrif Instagram o'r enw yy Oh My Gog Life yy a nes i ddechre fe jyst cyn symud yym y bwriad odd i ddod i nabod pobol yym so pan nes i ddechre obviously odd ffrindie'n dilyn a'r teulu'n dilyn a wedyn wrth i fi bostio mwy a mwy ynglŷn â beth mae e fel i symud o un ochor y wlad i'r llall Ges i lot fwy o bobl yym oedd yn neud rwbeth tebyg yn Nhal Negeseuon i fi. So odd falle ddim by- ambell i berson yn yn yym yy cysylltu'n dweud o fi newydd symud i'r ardal gyda'n mhartner i sy'n feddwl o Wynedd or whatever yn dweud o t'wod unryw tips ynglŷn â fel i setlo mewn neu yym o'n i ga'l negeseuon gin bobol yy odd yn roi fi t'o' fi fi'n gwel isie 'yn nheulu i t'o' ble o' nw'n dod o yy withe hefyd t'o' ma' fe'n myn' yn haws ma'n oce kin' o' thing. A actually be' sy 'di bod yn lyfli amdano fe yw bod pobol yr ardal 'di dechre dilyn yym Taste of Daunting. Ie ma'n ffordd i fi i ryw radde sort of adlewyrchu lifestyle a be' ma' fel i fyw lan 'ma a ma' pobol yn ga'l syniade wedyn t'wod fel i hala penwthnos yng Nghricieth dros gŵyl y banc ne' yym llefydd sydd falle dim ond rhyw doi stop trên i ffwrdd fel Portmeirion ne' rwbeth, neu Abersoch ac yn y bla'n. Yym, a ie, mae'n ffordd i fi hefyd i sor' of, mae'n rhoi kin' of yym yy rheswm i fi, a esgus i fi i fynd am weld y llefydd gwahanol yym a drago Mark gyda fi, os mae'n fodlon.

Gwenno, a fi'n efo Gwenno o pan ni'n byw o Gyrdydd. So nath Gwenno actually symud o Gyrdydd nôl lan uh, i Ynys Môn. Pryd nes i symud? Cyn Covid? Ar ôl um, Covid? 2021, dwi'n meddwl. Na fe, yeah. ar ôl Covid. Uh, a fi'n cofio mynd i'n weld o Gwenno actually tra bo fi'n ymweld â'r gogledd gyda Mark a gofyn, oh, na i joio fe? Like, is it always packed up to be? Ti'n edrych, ti'n edrych yn really nice ma, ti'n mynd ar loads o hikes a stuff. A fi'n cofio, o'n i'n cerdded, cerdded draws bont, ti'n mynd yn ys môn, beth yw'r bont na? I'm going to call down. Bont Menai. Bont Menai, yeah. that's one. Cys ti absolute non-local. um, yn gofyn, o, oh, beth o fel a stuff, fi'n cofyn, oh, honestly, give it a go nes ti weid, yn ti'n rili lyco fe.

Yn amlwg mae byw rhwng fel'na yn gallu bod yn anodd o ran yym gwaith llawrydd fel actor yym ond 'di hwnna ddim jyst yng Ngwynedd ma' hwnna'n lle bynnag wt ti i ddeu gwir yym ella 'swn i'n deud ti gor'o' gwithio tipyn bach yn galetach i i yym i i ffeindio ffor creadigol o weithio tan ti'n aros am y job nesa. Yym felly dyna pam dw- yym dwi 'di bod yn rhan o yy prosiect newydd o'r enw Scratch lle ma' llawryddion yym dramodwyr, cyfarwyddwyr yr ardal yn dod at 'i gilydd a creu noson o adloniant yym A wedyn t'wo' i gynnal n'w mewn yym busnesi bach lleol a 'dan ni'n neud yr un gynta yn y Maes yng Nghricieth felly dwi meddwl ma' nosweithie fatha sgrats yn helpu. 'Dyn ni 'di ga'l bobol sydd t'o' yn gweithio yn dod i neud n'w, 'dyn ni 'di ga'l bobol sydd sydd allan o waith ar y funud a ella wedi bod allan o waith ers blynyddodd mewn a a di mynd o a wedyn mae o'n mae o'n ail danio rwbath yn ei nôl. So yym nath Mark ga'l i fagu yy yng Nghricieth yym digwydd bod fi'n paso ei hen ysgol yn nawr sef yym ysgol Treferthyr. T'od lle arall allet ti weud bo' ti yn mynd i'r ysgol gynradd a mae'r castell reit fyna. Mae hwnna'n eitha unigryw. Ond na'r un o'r pethau nath apelio at y fi hefyd yw, gosh, dychmyga magu plant a magu teulu fan hyn. Mae mor saff a pobl mor gyfeillgar, mae'r Gymraeg pob man. gan y fagu yn Nghwmtawe a nes i rili really joio fe. A oedd rhywbeth eitha sort of bach a cynnes amdano hwnna hefyd. Ond mae hwn yn llai to. A mae'n cyd yn fyna real manteision o allu fod yn rhan o gymuned sydd yn rili really agos. Pa yn abdi gilydd, pa yn eich rôl i gilydd. A just, just yn gylchedd fyd, mae'n lyflu. Bore da, croeso i Lan y Môr Cricieth. Dwi wastad yn deud mae Cricieth yn un ai braf neu'n ddramatig ac yn sicr mae o'n ddramatig iawn bore yma o dan y castell. Uh, dwi falch iawn i fod yn hogyn o Cricieth yn reiddiol a yn amlwg i dwy ffwr ers 15 mlynedd ond o'n i wastad yn gobeithio swn i'n gallu dod adran diwedd. Mae'n braf i wybod na weithiau pan mae pethau'n mynd yn anodd i chdi yn y tŷ neu be bynnag neu'n dy fywyd i ti'n gallu dod lawr I'r traeth, mae ar dy stipan drws di a jyst gwrando i sŵn y môr. Mae'n rhywbeth ges i'n fagu efo a rhywbeth da i byth cymryd yn ganiataol eto, dwi'n yn meddwl. Ar ôl chdi, actually. Diolch! So, pryd ti'n meddwl fydd dy rieni wedi gallu dod fyny eto? Um, och, ie, yeah, byddai'n nes i gael lan. Dwi'n heb bod lan ys briodas ers mis medi diwetha. Um, bydd y pas gynnais? Plan fi, wy, yn 'y mhen i, bydde i'n lyfo gael un frawd yn chwar a teuluoedd nhw, mam a dad lan yr un pryd, aros mewn bwthyn yng Nghriceth, obviously nid ni, chwn i'n byw mewn, um, a gael pawb lan yr un pryd, achos maen nhw'n nhw gyd yn lyfod o lan yma. Mae'n jyst yn dibynnu ar gwyliau ysgol. A hec yn bydd pasg yn gwyd, mae'n tudd i bod yn ar ei nes o'r flwyddyn, yn bank holiday, so

Drist. Ar ôl i nhw sy'n kind of ymweld yn ni hefyd y gyfer gwyliau nhw fel, ah yeah, I get it. I totally get it. A ti'n meddwl, dyna beth oedd yn rili nes gyda'r brodas fyd, achos, oce, okay, oedden ni tywydd amazing, oedd yn rili lwcus, yn ôl y mis Medi. Ond pob tro o'n i'n sort of troi rhywun, ar ôl gasio rhywun yn mynd, do you get it now? Do you get it? Ti'n deall pan mae wedi symud yma? A nhw'n fel, yeah, yeah, definitely. So yeah, mae teulu fi bod yn rili really gefnogol. Yn amlwg fi'n goleisio nhw, ond maen nhw'n gweisio fi. Ond mae'n rolau neis iddyn nhw i ddod i ymweld yn un dweud, e, so... Ydy. Ie. Yeah. Uh, lwcus iawn. Ie. Yeah. Fi'n meddwl bod ni wedi setlo. Fi'n meddwl, wel, byddwn i ddim wedi sylwi fi ddim ddech i prynu'r tî yma a dachrau gymaint o waith ar y tî heb lan bod e gyda ni aros. Um, yeah, a, twad, heb sort of Peidio meddwl ar mwynhau'r moment, yn amlwg ni yn meddwl bach i'r dyfodol hefyd o ran ble i ni eisiau sort of magu teulu falle, neu um, ble fyddwn ni eisiau bod ddod i weld ni pan ni'n hun, I don't know, but just bydde fel yna rili, ond ie, yeah, fi'n, wel, ti, so ti'n symud yn dyle, ond ie, yeah, os ti'n me, fi'n me. Diolch beth yn yna.